ikasvika 100 its now an emergency ikasvika 110 kana indiri doctor ndiri muclinic ndandichimwa tea ndinofanira kutosiya kumwa tea yangu to attend to that patient because anything can happen any second nemunhu iyeye tsinga dzinoputika yatinoti pressure inonzi blood pressure iyeye ipressure iri kufamba neropa zvino material yakagadzira tsinga

Ndopaya pamunonzwa kuti munhu akangokolapsa akadonha onzi akarwa neshii kana kuti akaroiwa. Iyo nyaya yokubhilivha muuroyi ndo yaita kuti tirambe tichingoexperiensa the same things over and over again without anyone stopping to say nhai veduwe ko zvatiri kungopera the same way chiko chiri kuitika kune mhuri dzinofa the same way anongokorapsa vachifa achikorapsa vachidonha anonzi macardiovascular or cerebrovascular events itsinga dziri kuputika hapana kana muroyi kana one vedu wee ngatibatsiranei i don't know what needs to happen but i would make a few suggestions one if you own a business or if youare a ceo at a company Ndokumbira kuti mutenge BP machine inoita 25 dollars motesta vashandi venyu vese. Any mushandi ane BP iri above 140 over 90 you link them up to a doctor and get them started on treatment. You are saving lives.

Chinenge chichiitika muropa rako ndechekuti shuga iyoyo inenge ichiita kunge acid. Pese payasvika iri kupisa. So pese panopfuura neropa inenge ichipisa. Chinotanga manerves. So ropa ndiro rinofanira richifidha chi manerves. Manerves ndiwo anofamba nemagetsi emumuviri. Manerves aya anotanga kufa. So unotanga kuita chiveve kumakumbo, chiveve mumaoko. Pane akatoniterera izvezvi ari kuzvinzwa zvinhu zvandiri kutaura izvi. BP neshuga yacho zvinokonzera chiveve mumaoko, chiveve mumakumbo. Chino, chino, next thing or zvimwe zvinogona kuitika ndezvekuti maziso anotanga kusaona zvakanaka nokuti kuseri kweziso uko kune inonzi retina iriko kune tsinga dziriko dzinozvimba dzinotsva dzinogona kuzokukonzera kuti retina yacho idetache bp sugar zvese zvinokonzera chi kusaona zvakanaka munhu akasaona zvakanaka anodii woyo wamhanya kwaoptician optician uya anongopa maglazi munotoswera achingopfeka maglazi achichinja maglazi but problem haasi maglazi problem ishuga nebp the other organs inotargetwa nezvirwere zviviri izvi brain heart nemakidneys ukaenda maka munoitwa kidney dialysis vazhinji vakagara imomuya vanhu vane shuga nebp dzisina kurapwa veduwe zvinhu izvi totofira zvinhu zvakapusa kudai totofira chinhu vana mai vedu vanga vasinaenda kuchikoro vaingoudzwa kuti une bp imwai hct vakamwa hct dzavo vakararama upenyu hwavo hwese iwe nekungwara nechikoro chese chauinacho ndiwo uri kusora uchitenderera uchitsenga midzi nebp ye 200 of 110 unofa It's that simple. Shuga dzamuri kufamba nadzo idzi kuti vanzi hey ndinomwa ndichi ndomwa mvura ndomwa chakazodai zvakazodai vedu wee vedu wee vedu wee vedu wee musaita zvokutamba nechinhu chakaita sediabetes diabetes inokuuraya inokonzera kidney failure inokonzera anonzi masilent heart attacks unoita heart attack isina kana pain mwoyo unenge uchitopera ndosaka wakufema kunge ndere uchifemera padenga utouraya mwoyo wako mwoyo unozvimba nenyaya yebp ukafamba pano neapa waakutonzwa kutorwadziwa handizivi tobatsirana sei asi kuda tikatangirana mumabasa nemumachechi vafundisi please kana muchinzwa zvatiri kutaura izvi vanhu vari kufira mahara kutoswera muchitoenda kumafinora kuti kwainguva yangu yamwari yanga yakwana hapana nguva yamwari yanga yakwana please ngatibatsiranei